Ha mi xeweta na ku va hi mi amukela eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nge se subscribe hi kombela nseketelo wa n'wina hi ku va mi subscribe na ku va mi vona minongonoko leyi hi va ka na yona laha ka chanele leyiwani. Ku endlela leswaku mi nga saleli ndzhaku nkarhi lowu taka loko hi va na minongonoko, tlhelani mi tshikelela na xitlokwana. Ku na ritshuri eka Gaza. Ritshuri leriwani ri vangiwa hikokwalaho ka risimu ra xongi ra munhu wa munhu. Risimu ra xongi ra munhu wa munhu ri le ku veni na nkundrumulo kumbexani ri le ku rhandziweni swinene eka gaza. Loko hi karhi hi jikajika eka tindhawu ta ku hambanahambana hi twa risimu leriyani ri karhi ri tlangiwa hi ku vuyelela. xikan'we na le ka swiyenge swa mabulo eka vo TikTok, Facebook ku na challenge ya risimu ra munhu wa munhu vanhu va le ku kombiseni ku va va ri tsakela swinene risimu leriyani se leswi swi endle leswaku ri ku va na swivulavula swa ku vula leswaku ri risimu ra munhu wa munhu ra xongi ri lo koperiwa kumbexani ri lo yiviwa eka risimu ra Skiza Boys, Skiza Boys hi lembe ra magidimbirhi makume mbirhi n'we. Hi N'wendzamhala va humese album leyi vitaniwaka Dilika Ntshava naswona eka album liyani ku na risimu leri ri vitaniwaka Munhu wa Munhu. Se vanhu va vula leswaku ri risimu ra Xongi ri tekiwe kusuka ka risimu ra Sikiza Boys. Mina ni lava hi yi languta kusuka lahawani. Hi ta tsundzuka leswaku Rixongi wa ha ku hambana na Prince Rhangana, kumbexana wa ha ku tekeriwa murhandziwa wa yena naswona u yimbelela risimu leriyani ku va a ti rila kumbexana a humesa matitwelo ya yena eka mhaka leyi nga n'wi humelela ende mina hi ku vona ka mina ni vona swi nga hoxekangi hi mhaka ya ku wa ha ku tekeriwa munhu i va endla risimu ra munhu wa munhu. Se i ndlela yin'wanyana ya ku va a kota ku phofula matitwelo ma yena ende hi nga rivali leswaku ri xongi i nqambi and loko a ri nqambi ndlela ya ku va a kota ku humesa matitwelo ma yena i ku va a humesa matitwelo ma yena hi vunanga se laha ka risimu leri u humesa matitwelo ya yena. Xin'wanyana futhi loko swi fika eka vutumbuluxi bya tinsimu a swi sunguli ku va ku va na tinsimu leti ti va ku ti ri na mahungu yo fana kumbexana ti thyiwa mavito ya ku fana ku na risimu ra tatana Elias Baloyi leri ri nga thyiwa manana wa nkoka kasi na Doctor Thomas Chauke na vona va tshama va yimbelela hi risimu ra manana se loko mo languta mahungu lama ma ri layani a ku vulavuriwa hi nkoka wa mutswari. se a swi hoxekangi sweswo hi ku loko xi ri Xitsonga Xitsonga xi anamile loko ku ri ku hi ku munhu un'wanyana u tshama a endla risimu a vulavula hi mutswari kumbe a vulavula hi mali a swi vuli leswaku ri tinqambi letin'wanyana ti fanekele ti nga ha endli risimu ra ku vulavula hi mali ku ze ku va na tinsimu ta ku fana na va milorho risimu ra milorho hi ta tsundzuka General Muzka u ri endlile. Doctor Thomas Chauke va ri endlile na Mister Post na yena u ri endlile laha ku vulavula timhaka ta ku va munhu a lorha a khomi mali kumbe a lorha a ri na mali yo tala kambe loko a pfuka a hlamba xikandza a kuma leswaku ri a nga na nchumu so hi ndlela yaleyo loko mo languta mi ta swi vona leswaku ri mhaka ya ku va ku yimbeleriwa hi mahungu ya ku fana kumbe mahungu man'we. eka tinghoma a swo sungula hi xongi se mina ni vona ingaku xongi a nga na nandzu ku va yimbeleri risimu leriyani a swi hoxekangi a ku na nandzu kwalano se hungu leri nga ku jikajikeni ra ku xongi nghoma ya munhu wa munhu u yi yivi ka sikiza boys ni nga vula leswaku ri Ina risimu leriyani ri vi na nkucetelo kusuka eka risimu ra Sikiza Boys kambe mina a ni voni nandzu a ni voni xihoxo eka mhaka leyiwani lexi ni vonaka xona no vona ingaku vanhu va ringeta ku la ta yisa xongi ehansi. Hi mhaka ya ku Xongi mi ta tsundzuka a nga sunguli ku humesa vunanga hi ka hi album leyiwani i na ti-album ta ku fika ntlhanu kambe loko ho languta album leyiwani hi yona yi nga fika yi va na matimba ku tlula ti-album ta yena hinkwato naswona hikokwalaho ka risimu ra munhu wa munhu se ni vona ingaku vanhu va lava ku susa mikutlunya eka Xongi eka hit leyi a nga yi chaya se mina ni vona ingaku leswiwani swo fambelana na mavondzo ehenhla ka xiyimbeleri ku va xi jelezeriwa endzhaku ka loko xi chayihile. Hi mhaka ya ku loko ku ri ku risimu leriwani ra munhu wa munhu a ri fiki ri nga tsakeriwi hi vanhu kumbe ri fiki ri nga rhandziwi hi vanhu huwa leyiwani a yi ta va yi nga ri kona kambe huwa yi va kona hi mhaka ya ku risimu leriya ri le ku rhandziweni swinene hi vanhu hi yo mhaka ni vona ingaku swi fambelana na ku va ku va na mavondzo eka xiyimbeleri ende swilo swa muxaka lowuwani swi va swi karhi swi vangiwa hi vaseketeri. a swi vangiwi hi vinyi va tinghoma. Lama ko va mavonelo ya mina mi nga avelana na hina mavonelo ya n'wina eka ti-comments. Eka n'wina mi nge za ku mi subscribe hi kombela nseketelo wa n'wina hi ku va mi subscribe na ku va mi vona minongonoko leyi hi vaka na yona laha ka chanele leyiwani. Ku endlela leswaku mi nga saleli ndzhaku nkarhi lowu taka loko hi va na minongonoko